Юратнӑ кураканӑм, эсӗ пирӗнпе пӗрле пуль тесе шутлатпӑр. Чӑваш Енӗн пултаруллӑ ҫыннисем кӑларӑм малла тӑсӑлать. Ӑна эпӗ Альбина Юрадусович тата журналист ертсе пыратӑп. Кӗрӗки хуҫисем Анатолий Никитинпа Надежда Никитина, пирӗн юратнӑ сӑвӑҫ Раиса Зарипи, пирӗн сумлӑ хӑна. Халь ман алӑра Анатолий Никитинпа Надежда Ивановна пӗрле кӑларнӑ курма кӑларӑмсен дискӗ. Ҫак дискра Пушкӑрт Республикинче пурӑнакан ытти чӑваш поэчӗсен сӑввисемпе ҫырнӑ юрӑсем те пур. Халӗ эпир ҫав ҫынсемпе ҫывӑхрах паллашар-ха. Эпӗ пӗлни тӑрӑх, Анатолий Никитич эсир Пушкӑрт Республикинче хӑйӗн Телейне тупнӑ Владимир Аптрабан сӑвӑҫпа та туслӑ ӗҫлетӗр. Ҫавӑн пекех пирӗн репертуарта Николай Леонтьевӑн сӑввисемпе кӗвӗленӗ юрӑсем те пур. Халь ҫак поэтсен шӑпипе тата вӗсен пултарулӑхӗпе пире куракана паллаштарар-ха. Хаваспах.
Вӗреннӗ чухнех вӗсемпе эпӗ курса калаҫнӑ. Вӗсем мана хӑйсен сӑввисене панӑ, мана килӗшекен сӑвӑсемпе ӗмӗтленнӗ юрӑсем ҫырма. Нумайӑшӗпе э, тачӑн ҫыхӑнса уйрӑмах Петровпа Левонтьевпа курса калаҫнӑ хыҫҫӑн юрӑсем ҫуратчӗҫ, нумай юрӑсем. Уйрӑмах палӑртса хӑвармалла Владимир Аптрамана. Питӗ маттур ҫын пулса. Ну, шел пулин те, халь вӑл ку тӗнчере ҫуккӑ. Анчах та ун сӑввисене халь те чӑваш халӑхӗ астӑвать. Уйрӑмах Пушкӑртра пурӑнакан чӑваш халӑхӗсем. Ман тӗллев пулнӑ ҫак поэта юрӑ урлӑ кӑларасси.
Ҫак поэтпелен уйрӑлса кайнӑ пулсассӑн та унӑн чунӗ, унӑн сӑввисенче пурӑнать. Уйрӑмах ҫак Палан ятлӑ юрра илсессӗн, кӳрши пулсассӑн та хитрен курӑнать вӑл, но анчах та питӗ сиплӗ ҫимӗҫ. Ҫапла.
Уйрӑмах камсем юн пусӑмӗпе аптраҫҫӗ, ҫавӑнсен сывлӑхӗшӗн вӑл питӗ кирлӗ ҫимӗҫ. Палӑрать юрату. Катьӑпа хӗр тӗл пулса паланпанҫе калаҫни, юрату тутлӑ вӑл. Вот ҫав, ҫав, ҫав пирки вӑл каласа панӑ пуль ӗнтӗ ҫак Владимир Аптрамович. Енчен те хӑйӗн туйӑмӗсене сӑнарласа, шалтан кӑларса, ҫак сӑвӑ урлӑ сире хумхантарса, кӗвӗ-кӗвӗлеме майсем туса панӑ пулсассӑн. Кӑна тӗрӗс калатӑр.
Ҫавна пула ӗнтӗ ҫын пек юрӑ ҫураҫҫӗ те ӗнтӗ Альбина. Раиса Васильевна, эсир паҫӑр Владимир Аптраман ҫинчен питӗ кӑсӑклӑ каласа патӑр. Тен, ҫакӑнта тата мӗнте пулсан хушмалли тупӑнчӗ сирӗн чунра? Владимир Аптраман хӗрӳллӗ чӗреллӗ сӑвӑҫ. Вӑл чӑн-чӑн пархатарлӑ арҫын, хӑйӗн туйӑмӗсене, хӗрӳ туйӑмӗсене вӑл хӑйӗн вилӗмсӗр сӑввисенче пӗтӗҫтернӗ. Пире Паян кун пурӑнакансене питӗ нумай хӑйӗн пуянлӑхне, сӑвӑ ҫӳпҫине пехиллесе хӑварнӑ. Тавӑна ҫавӑн пек лайӑх чуна тивекен, чӑвашлӑха хисеплекен, Пурнӑҫа юратма сӗнекен сӑвӑсем ҫырнӑшӑн унӑн чунӗ пархатарлӑ вырӑнта тесе шутлатӑп. Анчах та унта пулсан та вӑл канӑҫсӑр ҫӗре пирӗн хушӑрах ҫӳрет. Пире вӑл сӑвӑ ҫырма, юрӑ ҫырма пулӑшать, хавхалантарать. Эпӗ ҫакна темшӗн ӗненсех тӑратӑп. Халь эпир ҫакӑнта калаҫатпӑр, ун пирки, поэзи пирки, вӑл ҫакӑнта итлесе тӑрас пек. Ҫыхӑну пур. Ҫыхӑну, вот эп те туяп, вӑл та туйӑ. Эпир космосра... Проектсем вӗсем уйрӑмах туйӑмлӑ ҫынсем, вӗсем космоспа та ҫыхӑнма пултараҫҫӗ, вӗсем ҫут ҫанталӑкӑн вӑй-хӑватне те питӗ шалтан туяҫҫӗ. Надежда Ивановна сирӗн пата черет ҫитрӗ. Мӗн калам-ха ку юрӑ пирки? Ахпалан ятлӑ юрӑ Анатолий Никитин кивленӗ юрӑсенчен, чи юратнӑ юрӑсенчен пӗри пулса тӑчӗ. Кунта нумай сӑмахпа калама кирлӗ те мар. Ҫак сӑвӑпа Анатолий Никитин кивлене юрӑ сӑмахсӑрах хӑйӗн тарӑн шухӑшне ӑнлантарса парать пек туйӑнать. Ку юрӑна сӑмахпа каласа мухтама та пӗлейместӗп эпӗ. Сӑмах ман ҫитмест, ӑна итлесе пӑхса чунпа туймалла. Апла пулсассӑн эсир калашле, халӗ эпир Ах, палан, юрра итлесе чунпа туятпӑр. Юратнӑ кураканӑм, пирӗнпе пӗрле пул. Анатолий Никитин, Владимир Аптраман сӑввипе кӗвӗленнӗ юрра пӗрле итлесе ҫунатланар.

Чунри мӗнпур илеме паян эпир сана парнелетпӗр, йышӑнсан тархасшӑн. Эсӗ пирӗнпе пӗрле Чӑваш Енӗн пултаруллӑ ҫыннисем кӑларма пыратӑн. Кӗреке хуҫисем яланхилле Анатолий Никитинпа Надежда Никитина Пирӗнпе пӗрле чӑвашсен паллӑ сӑвӑҫи, пӗтӗм тӗнчене хӑйӗн сӑввисемпе савӑнтаракан, килентерекен, чӑваш тӗнчине ҫӳле ҫӗклекен Раиса Сарпи сӑвӑҫ. Мӗнех, Пушкӑрт Республикинче пурӑнакан чӑваш поэчӗсем патне таврӑнар-ха. Эпир паҫӑр аса илнӗ тепӗр паллӑ сӑвӑҫ вӑл Пушкӑрт Республикинче хӑйӗн кун-ҫулне тупнӑ, унта хӑйӗн пултарулӑхне аталантарнӑ. Ҫак сӑвӑҫ вӑл Николай Леонтьев. Эсир ун ҫинчен ман шутпа питӗ нумай пӗлетӗр. Халӗ пире куракана каласа парсамӑр. Чӑннипех те Николай Леонтьев ман творчество питӗ пысӑк вырӑн йышӑнчӗ. Вӑл Темӗн ҫук ун патне хӑнара та пулнӑ. Вӑл хӑй сӑввисемпе мана тыткӑна илчӗ вӑл ҫав вӑхӑтра. Хамӑр Чӑваш Республики кӗрекен Канаш районӗнче ҫуралса үснӗ пулсассӑн та, ну, ун пӗтӗм пурнӑҫӗ пушкӑртпа ҫыхӑннӑ пулнӑ. Вӑл та халь ҫак тӗнчере ҫук ӗнтӗ, питӗ шел. Пурӑннӑ пулсассӑн та нумай сӑвӑсем калӑпласа кӑларатчӗ пуль чӑваш халӑх валли. Но анчах та кӗске вӑхӑтрах вӑл нумай сӑвӑсем парнелерӗ чӑваш халӑхне. Ун сӑввисемпе эпӗ нумай юрсем ҫыртӑм. Вӗсенчен пӗри «Сан чӗри ҫурта» ятлӑ юрӑ ҫуралчӗ. Кунта юратӑва сыхласа пымаллине вӗрентет вӑл. Ман чӗри ҫурта, сан чӗри ҫурта. Уйрӑм ҫуннӑ чухне пушар мар. Анчах та пӗрле пулсан ҫак кӗрӳ туйӑма Пушара куҫма парар мар тет. Вара хамӑрӑн юратӑва вӑл ҫунтарса ярар мар, пӗтерес мар тесе тӗп шухӑшӗ ҫак юрӑра. Питӗ интереслӗ шухӑш ку. Ман шутпа юратун ҫунтарса ямалла. А кунта урӑхла калать. Кунта ҫунтарасшӑн мар.
Кунта урӑхла калать. Ҫук, юратуна тӗппипе ҫунтарса ярас мар тет. Упраса усрар, сыхласа пырар. Эпӗ сирӗнпе килӗшетӗп, паҫӑр шӳтлерӗм. Юратун унӑн ҫунтармалла мар, юратун унӑн чечек ҫуртармалла, юратун унӑн хавхалантармалла, юратун пире малалла пурнӑҫ ҫулӗпе ҫирӗп утма майсем тупса памалла. Мӗншӗн тесессӗн юрату вӑл пӗтӗм тӗнчене илемлетет, ҫавӑн пекех пирӗн чӗресене те вӑл хитрелетет. Мана ҫак юрӑн ячӗпе те килӗшрӗ. Вӑл чӗрене ҫуртапа танлаштарни, мӗншӗн тесессӗн ҫурта вӑл питӗ хӑйне евӗрлӗ символ. Ҫурта вӑл ҫунассипе те ҫыхӑннӑ, тасалӑхпа та ҫыхӑннӑ, ҫавӑн пекех ҫурта вӑл темле хӑйне евӗрлӗ илемпе те ҫыхӑннӑ. Раиса Васильевна, эсир вара мӗн шутлама пултаратӑр ҫак сӑнарлӑ каларӑш пирки?
Николай Леонтьевӑн пултарулӑхӗ хӑватлӑ. Эп ӑна хӑйне курман, анчах та унӑн сӑввисем ҫинчен илтнӗ, ун ҫинчен каласа панине те эпӗ пӗрре кӑна мар тӑнланӑ. Ӑна эпӗ питӗ хисеплетӗп. Чӑвашсен чӑн-чӑн чаплӑ сӑвӑҫисен шутне кӗртетӗп, Ку сӑвви-те вӑл питӗ-питӗ шухӑшлӑ, питӗ-питӗ кирлӗ. Чӑнах та, юратӑва упрамалла, юрату вӑл ӑшӑтмалла, ҫунтарса-асаплантарса ямалла мар, ҫунса кайсан кӗлӗ кӑна юлать, кӗлӗ вара ҫилверет те вӑл вӗҫсе каять. Питӗ сӑнарлӑ, философиллӗ сӑвӑ, ахальтен мар, питӗ лайӑх. Философиллӗ, лирикӑллӑ, чунна хавхалантаракан юрӑ ҫырма-шӑрантарма пултарнӑ пирӗн юратнӑ композитор. Ман шутпа халӗ ҫак юрра куракан патне илсе ҫитермелли вӑхӑт ҫитрӗ. Ҫитрӗ. Ҫапла.
Ӑна хаваспах шӑрантараҫҫӗ пирӗн янташ ушкӑнӑн юрӑҫисем. Ку хутӗнче эпир ку юрӑна Николай Кузьминпа Наташа Лукинана шанса патӑмӑр. Пирӗн кӑмӑлавсем тивӗҫтерчӗҫ. Аванах юрлаҫҫӗ ҫак юрра. Халӑх питӗ юратса, хапӑл туса йышӑнать вӗсене. Юратма кураканӑм, санӑн чӗрӳ те ҫурта пекех хӗмленсе ҫунтӑр. Чӗре хӗмленнӗ чухне ҫыннӑн ӑшӗнче вӑй-хӑват пур-ха.

Юратнӑ кураканӑм, вӑхӑтра каҫару ыйтма пӗлни питӗ пӗлтерӗшлӗ. Пӗрре Каҫар ыйтсассӑн хамӑрӑн чун ҫӑмӑлланать. Тепри эпир кӳрентернӗ ҫынна та пурӑнма вӑй-хӑват паратпӑр. Ҫавӑнпа та ман шутпа халӗ тепӗр юрӑ ҫинчен калаҫма та вӑхӑт ҫитрӗ. Унӑн ячӗ «Савниҫӗм каҫар» ятлӑ. Юратнӑ кураканӑм, пирӗнпе пӗрле пул. Эсӗ Чӑваш Ен пултаруллӑ ҫыннисем кӑларӑм куратӑн. Ӑна эпӗ Альбина Юратусович тата журналист ертсе пыратӑп. Манпа пӗрле ҫак тараватлӑ кӗрекере Анатолий Никитинпа Надежда Никитинсен вӗсем кӗреке хуҫисем, ҫавӑн пекех эпир паян хамӑр кӑларӑма Чӑваш Енӗн пултаруллӑ сӑвӑҫине Раиса Сарпине те чӗнтӗмӗр. Анатолий Никитич, каҫару пирки калаҫар пулӗ. Калаҫатпӑр.
Ман шутпа, каҫару ыйтма пӗлни вӑл калама ҫук питӗ вӑйлӑ пулӑм. Каҫару ыйтма пурте пултараймаҫҫӗ. Ҫавӑнпа та эсир э, савниҫӗм каҫар тесе суйласа илнӗ сӑвӑ сирӗншӗн вӑл питӗ пӗлтерӗшлӗ пек туйӑнать мана. Ҫапла, Альбин, тӗрӗс калар. Каҫарма пӗлекенсем чӑнах та ҫынсемсем хӑюллӑ ҫынсем, патвар ҫынсем. Каҫару тупма пӗлни кирлӗ, вырӑнлӑ пултӑр ямала вӑл. Савнисем те хирӗҫ каҫараҫҫӗ пуль тесе шутлатӑп. Ҫав ҫинчен те ҫырса пӗлтерчӗ пуль тетӗн те Петров хӑйӗн сӑввинче. Унпала эпӗ Уфа хулинче паллашрӑм вӗреннӗ чухне. Питӗ Маттур ҫын пек туйӑнчӗ мана ун чухне вӑл. Сӑвине вуласа пӑхнӑ хыҫҫӑнах ҫак сӑвӑ мана питӗ килӗшрӗ. Савничӗм каҫар. Ҫамрӑксем каҫарма пӗлмелле.
Уйрӑмах пӗр-пӗрне юратакан ҫамрӑксен каҫарма пӗлмелле. Мӗн тесен каҫарманнине пула вӗсем час-часах уйрӑлса каҫҫӗ те кайран шеллеҫҫӗ. савнисемпе уйрӑлнишӗн, вӗсемпе пӗрле пулайманнишӗн, ҫавӑнпа та эсир ҫак сӑвва суйласа илсе питӗ тӗрӗс тунӑ ман шутпа. Тӗрӗс турӑмӑр. Пӗрмӗш хут ку юрӑпа ҫырнӑ хыҫҫӑнах хам юрласа пӑхрӑм концертсенче паллах. Юрри пӗртак тунсӑхрах пулсассӑн та, анчах та шухӑшӗ тарӑн шухӑшӗ тарӑн пулчӗ кунта ҫак сӑвӑра. Ҫак сӑвӑ питӗ лайӑх вырнаҫрӗ, халӑха та питӗ килӗшрӗ ҫак. Шупашкара таврӑнсан та ку юрӑ пирки манса каймарӑм, хамӑр аэропорта кӗтсе Янташ ушкӑнне юрлаттартӑм. Питӗ тӗрӗс тунӑ. Каҫару пирки калаҫса кайнӑ май ман шутпа Надежда Ивановна ҫак сӑвва вуласа памалла. Хаваспах вуласа пама та хатӗр, анчах та вуласа париччен ку юрӑн историйӗ пирки те пӑртак калас килет. Анатолий Никитин ҫырать вӑл питӗ нумай юрӑсем. Хӑш-пӗр чухне хӑй те сисеймеҫҫӗ унӑн ҫӳлтен вӗҫсе килеҫҫӗ юрӑсем пӗр чарӑнми чарӑнми. Мана вӑл ҫав пек самантсенче мана калать хӑвӑртрах мана тет сӑвӑсем тупса пар. Хӑвӑртрах мана ҫак самантра мана сӑвӑ кирлӗ тет. Кун пекки кирлӗ, ун пекки кирлӗ. Паллах, сӑввисем пирӗн нумай. Ҫак сӑвӑ та пирӗн алла мӗнле текре? Мана вӑл Уфа хулинчен илсе килсе пачӗ унта тухса тӑракан чӑвашсен Урал сасси хаҫатне. Ҫав хаҫатра унта литература пайӗ те пур вӗсен. Кашни номертех унти чӑваш поэчӗсен сӑввисене пичетлеҫҫӗ. Пӗрне тишкеретпӗр, теприне тишкеретпӗр. Унта вӗсен литература пӗрлешӗвӗ те пур Шуратӑл ятлӑ. Ҫав поэт сӑввисене пӑхса тухнӑ хыҫҫӑн ҫак сӑвӑ темле питӗ Тарӑн витерчӗ чуна. Кунта питӗ туйӑмлӑ сӑвӑ. Куна юратма пӗлекен ҫын кӑна ҫырнӑ пек туйӑнать тӳрех вуласа пӑхсассӑн. Содержанинче те мӗнле-ха унта? Савниҫӗм каҫар юратма пӗлейменшӗн. Каятӑп тесен юл манпа теейменшӗн. Савниҫӗм каҫар пӗр сана юратнишӗн. Чунӑмпа, туйӑмпа пӗр сана ҫеҫ эп кӗтнишӗн. Шӑппӑн ҫеҫ хурланса, ӑраскаллӑ пулма, чӗрири туйӑма эп сана юратса парнелерӗм, хам пӗччен тунсӑхпа хурланса юлнине савнӑ тусӑм-мӗн ма, савнӑ тусӑм-мӗн ма сисеймерӗм. Ан ятла эс мана тунсӑха ҫӗнейменшӗн, кашни ир сан ятна асӑнса вӑраннишӗн, тӗрлӗ ҫын хушшинче сан сӑнна шыранишӗн. Савнӑ ҫыннӑм сана таврӑнма кӗл тунишӗн. Эп сана санран ҫӗр ҫинче пурӑнатӑп, ӑраскалӑм тесе сан енне туртӑнатӑп, юрату туйӑмне сана ҫеҫ парнелетӗп, чунӑмпа, туйӑмпа пӗр сана ҫеҫ кӗтетӗп. Чӑнах та туйӑмлӑ, хумхантаракан сӑвӑ вӗт. Питӗ тарӑн шухӑшлӑ, чӑн-чӑн юратма пӗлекен ҫын, хӑй витӗр юратӑва кӑларнӑ ҫын ҫакӑн пек ҫырма пултарать тесе шутлатӑп эп. Ҫакӑн пек йӗркесене вара юрри те Анатолий Никитин вырӑнлӑ пулчӗ. Кӗвӗ урлӑ ҫак туйӑма, таса юратӑва, таса шухӑша Анатолий Никитин халӑх патне ҫитерчӗ. Райсассин эсир сывӑ питӗ тимлӗн итлесе ларнӑн туйӑнчӗ мана. Вот мӗн калама пултаратӑр? Киленсе итлесе лартӑм. Чӑнах та, кунта мӗнле асӑрхарӗҫ манӑн туссем, юлташсем? Юратма пӗлекен чун кӗвӗленӗ. Анатолий Никитинӑн чунне те ҫӗклесе хавхалантарса янӑ. юрӑ пулса ҫуралнӑ.
Анатолий Никитин кӗвлене юрӑсен хушшинче маншӑн чи юратнӑ юрӑсенчен пӗри. Эпӗ ӑна кашсенчех питӗ туйӑмпа итлетӗп, хам чӗре витӗр кӑларатӑп.
Надежда Ивановна сире ҫапла калашлла эпӗ. Эсир Анатолий Никитин ҫырнӑ хӑш юррине килӗштерместӗр-ши? Пурне те килӗштеретӗп, анчах чи юратнисен шутӗнче тата ытларах юратакан юрӑсем пур. Вӑл кашнинех ҫавӑн пек. Кашни ҫыннах ҫавӑн пек пуль тесе шутларӑм. Ҫапла, Раиса Васильевна сирӗн те эсир ҫырнӑ сӑвӑсем хушшинче чи юратнӑ сӑвӑсем пурах ӗнтӗ. Паллах, пур. Эсир вӗсене мӗнле йышӑнатӑр хӑвӑр ачӑрсем пирки?
Кӑна эсӗ хӑв сӑвӑҫ пулнӑ май питӗ лайӑх ӑнланатӑн. Кашни поэт сӑввине вӑл Тытса кӑна ҫырмасть, ӑна вӑл чунра ӳстерсе, ача шайӗпе пиелесе ҫуратать. Ҫавӑнпа та кашни сӑвӑ, кашни поэтшӑн вӑл хаклӑ. Ҫавӑн пекех Надежда Ивановна каланӑ пек чи-чи юратнӑ сӑвӑсем хушшинче тата чи-чи юратнисем те пулаҫҫӗ. Эпӗ сиссе тӑратӑп ӗнтӗ, чи юратнӑ сӑввуна вуласа пар-ха тесе каласшӑн эс ҫапла-и? Ҫапла.
Поэтому поэта паллах ӗнтӗ сӑмахсӑрах туйӑм витӗр ӑнланать. Кӗтӗпӗр. Тӑван ҫӗршывӑм Чӑвашстан, Чунпа та чӗремпе эп сан, тӑван чӑваш, эп сан хӗрӳ, сана саватӑп эп хӗрӳ, шанатӑп, манӑн юрату хевтесӗр мар, сан хӑвату мана ҫӗклерӗ тӳпене, хӑват эс патӑн чӗрене. Тӑван чӑваш, эс ман умра, тӑван чӑваш, эс ман чунра, Тӑван чӑваш, эс юррӑмра юрлатӑп эп сан ятупа, сан ятупа тӑвап тупа, сан ятупа пур халӑхра, тупатӑп тус эп туслӑхра, сутмастӑп эпӗ сан хӗрӳ. Чӑваш манра сан вут чӗрӳ. Ҫак сӑмахсене Надежда Ивановна эсӗ те калама пултаратӑн эп каланӑ пекех, Альбина эсӗ те ҫавӑн пекех кӑш улӑштарса Хӗретес вырӑнне тӑван чӑваш, эп сан ывӑлу тесе эс калама пултарать. Ҫапла вӗт? Ҫапла, ҫапла. Эпир тӑван халӑхшӑн ҫуралнӑ, тӑван халӑх пире ҫуратнӑ, ӗҫлетпӗр. Мӗн юлашки сывлӑш тухиччен. Ну, паянхи кун эпир хӑватлӑ халӗ. Хӗр ҫула ҫитетпӗр. Ман атте пек, Василий велло кайпек,

Куртӑн пуль, еплерех хӗрӳчӗрелле пир паян ҫак сӗтел хушшинче мӗшӗн тесессӗн поэтсемпе э, композиторсем тӗл пулсассӑн вӗсем яланах пӗр-пӗрне тата та хавхалантарса яраҫҫӗ, чӑн-чӑн пушар кӑлараҫҫӗ. Тӗрӗс, тӗрӗс. Юрӑсем ахаль ҫуралмаҫҫӗ ҫав. Мӗншӗн тесессӗн поэт чунне туймасассӑн композитор вӑл ман шутпа питӗ пӗлтерӗшлӗ тӗнче шайӗнче юрӑ тӑваймасть. Юратнӑ кураканӑм, Пирӗнпе пӗрле пул. Поэзи тӗнчинче пирӗнпе пӗрле чун чечекӗсене пухса ҫӳре. Эпир вара сана тӗлӗнмелле илемлӗ юрӑпа хӑпартлантарасшӑн. Унӑн ячӗ савниҫӗм каҫар. Пирӗнпе пӗрле пул, пирӗнпе пӗрле ҫак юрра итлесе килен.